Aw hmanni chu va neih thlak deuh maiin sawtah South Bungtlang ah Lawngtlai piahah kan va kal thleng a. July ni sawmhnih pahnih hnih thum hnih li zanthum kan riak a nih chu, amaherawhchu tih tur neia kal kan ni a, Bungtlangah khan riak mai la. Hei a khawthen awm ngha lim lui tih te, vasei kai tih te, zocha chhuah tih te a khaw hrang hranga kha khami a ni bikah khan kan han tlawh kual a, a bungtlang khaw chhung taka hi kan kal mang lo a ni. Tunah hian tun tumah hian a veng chhung thenkhat ehh kan thian pan scooty in min kal tlanpui thuak thuak a, hei pawh hi miin a chaw ei tur kan ni a, chumi kan chaw eina. kan panna lamah hian motor ah chuang loh in scooty in kan chuang phei a ti hian a rem dan dan in thla kan la phei zawrh zawrh a tichuan umm tuna hian a veng tam zawk ti tawh mai ang a veng thenkhat hi kan kal lo a a veng ih kan chaw eina lampang tur side veng chiah kan kal a hei hi bungtlang kawt thler a ni a kan hmuh ang hian bungtlang hi sub division -- Niin ka hria a, e Lawngtlai tangin kilometre sawmli pahnih bawr vel ang hian an tar lang a, a kilometre zat chiah kha ka lo chiang chiah lo va, tah chuan umm sanghnih sawm pakhat. Population a census ah kha chuan mihring sang hnihza sawmriat paruk awm angin an chhinchhiah a, Maro chu a hun a kal hnem tawh a, hei ai hian mihring pawn tam daih tawh tura khan ngai ta ila. Tin, in hi zali sawmthum panga in ding lai hi awm angin an chhinchhiah a, hei pawhin pel daih tawh anga tunah hian zanga zaruk za sarih zariat chho bawr vel te pawh an ni hial tawh mai thei a, chutiang te chu a ni a. hemi a sen sat hrim hrima hi chu sangni sawm pakhata an tâl lan ang hi chu an highlight vek lo mai ila tikhan a pawimawh zual kha han sawi thuak thuak ta ila ka sawi duh tak zawka chu bung tlang hi a va hla vang vang khawp mai a Aizawl aṭang hi chuan Lawngtlai aṭang pawn kilometre sawmli chuang. A la ni a, tichuan KM KMTTP road ah khan kan han tlan thla zar zar ta a, tah chuan eh Bungtlang kha a peng chho a ni, khami a penna chiah atanga Bungtlang khaw thleng kha chuan kawng hi eh a chhe angreng khawp mai la, a chhe angreng khawp mai a, kilometer engzat nge ka lo chhinchhiah chiah lo a, kilometer ruk sarih bawr vel te chu a nih ka ring deuh a. Tichuan, khami kawng bungtlang panna kawng chho kha tlan kha a nuam lutuk lo a, tin hei khawchhung kawng pawh hi kan hmuh ang hian a tha lutuk lo a then laiah phei chuan. Tin, hemi bungtlang south a hi Lawngtlai piahah khawpui awmchhun ti tawh mai ang, khawpui lian ber. khawlian ber sub division a ni a bdo in a thut a tin police police station te pawh a awm a tiang chuan school te pawh hi hire thleng an nei a changtlung ang reng khawp mai a zirna lamah pawh hian building school building hi zirna in hi an nei tha ang reng a tiang te chu a ni a tun tumah hian umm-- Hawihthovenna hun nei lo viau mai a, a bung tlang khaw chhung hrim hrima hi han fan ve hrim hrim kha kan chak deuh a ti hian ka thianpa nen kan han kal a, tuna mi rawn lang khi police station ni ang aw ka ti ang khin kan thlana sawtah hire te pawh an field te pawh hun chep tak karah ka hmuh duh vang khan kan va kal dawn a ni ti hian pawh ni se video hi ka la. Thui hi ka la ka la thui lutuk lo minute riat bawr vel hi ka la hman a, kan tlan pah hian kan ti ti nasa khawp a eng eng emaw hi sawi a bengchheng sia chuvang chuan khami kan tlan laia kan ti ti kha chu ka rawn ti lang duh lo a ti hian kan over kan over ride nge ka ni kan dap a ti hian tunah hian field field kan tlan lut pheng a field piah ah sawn umm-- higher secondary school a awm a ni chuan an field pawh hi a nei tha khawp mai a Bungtlang hi ih sawrkar hnathawk te thenkhat Bungtlang south a awm tur south Bungtlang maw Bungtlang south a awm tur han tih khan an huphurh thin khawp mai a hei a hmun ngeiah te khan han chuang chhuak phei ve chhin a ah a nuam phian mai a a khua hi uluk deuh zawk a han fan hrim hrim hi chu ka chak khawp mai a kan awm chhung khan. Hun kha kan nei lo em mai a, aa kan hun kha a khat tlat kha a ni deuh ber mai a, ni lo sela chu chiang leh fiah zawka han fan a, hetiang a la hmuh ngai loh khua te la hriat ngai loh khua ang kal a, eng eng emaw an hmun pawimawh zirna in hrang hrang te, tin an police station ang chi sorkar office pawimawh hrang hrang te kha, han hmuh leh han fan tei nuam ve hrim hrim a, muang mar zawk muang chang zawk te hian Maro chu chhung zawng zawng pawh chu engmah kan ti hman lo a ni, zan thum kan riak tak nain chutiang te chu a ni a, ti hian tuna kan hmuh hi higher secondary school leh high school a inkawp ti mai khan ka hria kha, min hruaitu pa hian helai hi an video awm pawh khan a rawn lar pui deuh hat kha zirtirna te a lo va pe thin. ni awm tak a ni. A ni mit zirna lama mi thahnem ngai kha a ni a tiang te chu tihian ka la kual thawk thawk a scooty in min tlan kual pui a min vir pui nasal tuk a hun kan nei tlem si a tihian kan tlan let leh nghal mai a engmah a belh pawh hi kan bel chiang hman lo a ni tichuan kan tlan thla a kan chaw ina tur hmunah chaw ei turin min lo nghak reng tawh si a. A tiang chuan ti hian chaw kan bar zawt zawt anga kan tlan chhuak leh nghal dawn a hmun danga la kal la kal tur kan nia tiang te chuan hun chep tak karah ka rawn la thuak thuak a a bung tlang khua hi hming hi chu kan hre lar viau anga amarawh chu a khaw kawt thler awm dan te ehh kan mit thla thiam lo mai thei a nakinah bung tlangah sorkar hnathawk tur a va awm tur te. leh thil dang ti tura la awm tur tena kan lo mitthla thiam theihna turin heti hian a tlangpui kan hawl puat puat a ni tlan pahin a chung te chu kan han sawi lang duh mai mai a a bak hi chu han tih em em tur hi ih han sawi em em tur kha kan nei lo a chhan pawh ka sawi tak ang khan hmun dang vak hi kan tlawhman miau lo a ti hian-- eh kan bung bung tlang hrim hrim a hi chu eh a tlangpui a kawng dung pawr pawr te kan rawn la phei vel mai mai a ni eng pawh ni se bung tlangah te in va kal dawn leh chuan thian tha tam tak leh hmel hriat tam tak kan nei tawh a hei hmel hriat te in lo neih loh kha chuan kan rawn thlak ve viau tawh mai thei a ni tih te kha kan han sawi tel mai mai duh a ni eh khami chin kha duh tawk dawn ta mai la. tih hian kan chawi na tur hmun lampang te kan pan zel dawn a ni.